Tylla Hydyrowa Hydyrowa Arslan, şu söýgi oýlanmany çapa hödürlän gyz bärdemi ýa gaýtdymy? Ýanymda tirkeş aman geldiç. Şeýlemi? Bärde bolsa meň ýanyma alyp gel. Bolýar. Gözel, Ýok men gözel däl men tylla. Türksaman Ilij, bu gyzyň ady hakykatdan hem Tylla, gözel däl. Menem başda gözeldir öýtdüm. Şeýlem ýa? Bagyşlaweriň. Ýöne siz juda meňzeş ekeniňiz. Geçiň, oturaýyň. Men gidiberjek. Bolýa. Gowy ýazylan eser. Siz ýaly zehinli ýaşlarymyzyň bardygyna guwanýarys. Bir talyp gyz okuw tejribeçiligini geçip gitdi. Oň ýüzkeşem edil seňki ýaly. Familiýasam edil seňki ýaly Hydyrowa. Adam gözeldi. Zehinem seňki ýaly ýitidi. Seň oň bilen garyndaşlyk gatnaşygyň-a ýokdur-da? Bar. Ol meň uýam. Men şu haty oň kagyzlarynyň arasyndan tapdym.

Ýanýoldaşyň seň işiňe düşünýän, maslahatçy bolup bilýän bolsa gowy bolmazmydy? Muny öňünden meýilleşdirip bolmaýanlygyna-da düşünýärsiň-ä? Bagtly boluň! Hawa, işimden rugsat aldym. Tetene oba baryp gaýtjak. Aý, hawa, häzir awtomenzile baryp, ýeňil ulaglaryň birine münerin-dä. Bolýa, sag bol. Gelemsoň gürleşeris, hoş. Saglykmy inim? Salowmaleýkim agam. Waleýkimessalam. Tötänden gürrüňiňi eşdäýdim, hony Tejene barýaňmy? Hawa agam Tejene barýan. Bizem Tejene barýas, öz awtologymyzda. Ýoldaş bolarsyň-da, garşy bolmasaň biz bilen gidiber. Aý, maňa tapawut ýok agam. Ýör, mün onda. Ýör agam. Özüň Tejendenmi? Awam! Aý tüweleme Aşgabatda okaýaňmy? Okadym, soň işe teklip etdiler işe galdym. Näme iş edýäň inim? Işimiz gazýet žurnal. Garaz metbugadyň işi-dä. Ýazýaň emmi? Hawa. Aý tüweleme, men gazýet žurnallary köp okaýan. Kim diýýärler saňa inim? Men Tirkiş Amangeldiýew. Tirkiş Amangeldiýew? Baý boow! Gör ykbal meni kim bilen duşurypdyr. Siz asyl ýaş ekeniňiz-ä. Berekella, ýaşam bolsaň gowy eserler ýazýaň. Gazet žurnallarda çap bolýan hekaýalaňy sypdyrman okaýan. Ol dessanlary okap. Yşkyň derdine düşýän ýigit barada ýazan hekaýaň bar-a. Gülküli hekaýa. Aý şony okap gülüp gülüp hezil edindim-ä. Birsalym iş boldy-how maňa. Öňümden çykana-da gürrüň berýän. Şu wagtam ýazar özüň bolaýaň, ýogsam saňa-da gürrüň bererdim. Biz birine garaşýasmy agam? Howwalaý. Kime? Berdälaý. Salam. Salam. Ýörälim Berdi. Ýöräli! Salowmaleýkim eje! Sag-aman otyrsyňyzmy? Wiý, Tirkişjan gelipdir-ä! Saňa döneýin, guzym. Ýollyýda kösenmänjik geldiňmi, oglum? Haw, eje, geldim. Gelen bolsaň, oňaraýypsyň, ýör öýe. Kakamam öýdemi, eje? Öýde, oglum, kakaňam. Ogul, işler neneň onsoň? Iş bilenem öwrenişip gidensiň-le? Hawa, kaka, öwrenişip gitdim. Okuw ýala däldir. Hawa kaka, okuw ýala däl. Okuwda ýarym gün okasaň ýarym gün boş. Deň-duşlaň bile gülüşip-degişip ýörmeli. Işde welin kileň özüňden uly adamlar. Her kim öz işi bilen başagaý. Hä, seňem etmeli işleň bardyr-a? Hawa kaka. Gazediň işi bolansoň ýazuw-pozuw ýetik. Köplenç öýe gelibem işlemeli bolýas kaka. Berekella. Özüňi aldyryp barýanyňy bärde bilip otyrys oglum. Ýazýan zatlaňňam okaýas. Howwa balam. Bizdenem eli galam tutanyň biri ýetişdi diýip begenip oturandyrys kakaň ikimiz. Tirkistan diýýän-a. Hany indi şeýdip ýörjekmi ogul? Aý, bilmedim. Oho. Sen bilmeseň biz bilýäs. Okuwy gutardyň, işiňe girişip gitdiň. Abi, meň näme diýjek bolýanyma düşünýänsiň-le? Aý, aňýan öz-ä. Wiý, muny aňýan diýip ýörme, Läle oglum. Sen indi haçana çenli ýeke ýaşajak ýörjek? Aý, bilmedim. Seňki aňsat-ow, bilmedim diýäýmeli. Balam, biz-ä seni şu gezek toý meselesini bir ýan ýüzledeli diýip çagyrandyrys. Kakaň kimiz? Seň şo uly şäherde ýeke ýaşap ýörmegiň bize-de ýaranok, oglum. Indi bir toýa garşy dälsiň-ä, oglum? Ine munyň bolýa. Onda biz toýuň ugruna çykyberjek. Ana, ine munyň bolýa, oglum. Kakasy Toýara razylyk berdi woli. Indi kime gudaçylyga gitmelidigini bir sorala mundan. Ony özüň sorap biliber. Häzir-ä şu dymyp oturyşy bilen jogap berer öýdemok. Hany men bir daşykaýyn hany özüň aňtarsyň-da. Soraşdyryber. Bor-da. Oglum, eger halaýanyň, göwün bereniň bolsa-ha aýt. Bolmasa kakaňam, menem, hol Myrat agaň kitaphanada işleýän gyzyna baraýsak diýýäs. Wiý, sen o gyzy özüňem gowy tanaýaň-a. Mekdepde-de bileje okadyňyz, bile bir obada ulaldyňyz. Gül ýaly gyz. Ýeri, näme diýersiň, oglum? Meň göwün berenim ýok eje, siziň saýlanyňyz bolar. Aý saňa döneýin guzym, senden tamamam şeýledir. Gyw Çary! Bulara razy, arkaýyn toýa başlabermeli! Gel gel gel. Tirkişarmada. Bar boluň. Salam. Salam. Ynha tanyş boluň. Uniwersitetden okuw tejribesini geçmäge gelipdir. Ady Gözel. Örän şat. Halypalyk etmegi saňa tabşyrýan. Bolýa. Ynha ady tirkeş, Gözel. Näme soragyň bolsa, maslahatlaşybermeli. Bolýa. Tirkeş, men onda gitdim. Azyrak işlem bar. Bolýa. Geçäýiň. Çaý, kofe içermisiňiz? Ýok, sag boluň. Öň ýazan makalaňyz, goşgyňyz barmy?

Ynha-da tort. Ýeri-ow, nämäň torty? Gözeliň doglan güni. A getirda onda ýeliňda. Uzak ýaşa gözel. Salowmaleýkim eje. Şeýlemi? Toýum? Oho. Näçe hyn aldyňyz zäheti? Men onda işgärlere aýdybereýinmi? Bolýa, bolýa, bor eje. Sag boluň. Eý, toýuňmy? Hawa. Gözel, okuw tejribeçiligiňem tamamlanyp barýar. Bärden gideňsoň bizi unutmagyn. Arasynda salama aýlanyp duruň. Wiý, ýogsa-da men ýüzük satyn aljak bolýan. Sen kyn görmeseň saýlaşaý-da. Nähili ýüzük? Nika ýüzük. Nesip bolsa menem bahym öýlenýän. Bilýän. Gelniň kitaphanada işleýäninem eşitdim. Tüweleme. Eýýäm sen töweregiňdäkilere möwlenip başlan bolsaň hakyky žurnalist boljak. Tirkiş. Öz ýoldaşyň nähili bolmagyny isleýäň? O näme diýdigiň? Neme? Nähili zenan bilen ykbalyňy birikdirmegi arzuw edipdiň diýdigim-dä? Hä-ä, olmy? Meň hyýalymdaky zenan wepaly, mähirli, oňşukly, sylaşykly bolmaly. Şolaň ählisem meň gelnigimde barmykara öýdýän? Sen düşünmediň, men ony sorajak bolmadym. Ine sen žurnalist. Diňe bir žurnalistem dälde, çeper döredijilik bilen meşgullanýan adam. Ýan ýoldaşyň seň işiňe düşünýän, maslahatçy bolup bilýän bolsa gowy bolmazmydy? Muny öňünden meýilleşdirip bolmaýanlygyna-da düşünýänsiň-ä? Düşünýän-le. Ýöne döredijilik adamsynyň ýan ýoldaşam oňa düşünýän bolsa gowy bolaýjak ýaly-la. Meň gelinligim kitaphanaçam bolsa bu zatlardan daşda däl. Okuwçy wagtam haçan görseň elinde kitap, žurnal bolardy. Hä, şeýlemi? Hawa. Tirkiş, saglykmy-ow! Salowmaleýkim aga! Waleýkim essalam! Gowumy ýagdaýlar? Şükür. Bir ýerik ýolagçym men golaýladaýyn. Hawa agam. Altyn ýüzük satylýan dükana gitjek bolýan. Haý, oňarýaňam-aý inim. Şäheriň içi altyn ýüzük satylýan dükan doly. Söwda merkezlerde-de bar. Haýsyna barjagyň? Maňa tapawudy ýok, agam. Hüm, maňa-da tapawudy ýok. A ýörende birine bararys-a, mün. Agam ýöne bir gyza garaşýan-da, dükana girdi. Hä-ä-ä. Ýok, agam, ýok, ters düşündiň. Ol kärdeşim ýöne ýüzük saýlaşmana barýar. Mün onda ulagda garaşyber. Bolýa agam. Salam gelneje. Salam. Salam. Gelneje bize nika ýüzük gerekdi-de. Ine saýlaň haýsy gerek bolsa. Şu nähili gözel. Ýa bu gowumy? Bumy? Ine şuny göräýeli. Şulary beräýiň gelneje bize. Maňa boldy şu. Bulam bolar-la.

Ýoldaş bolup ýüzük saýlaşanyňa sag bol. Menem indi oba giderin. Men gelýänçäm senem okuw tejribeçiligiňi tamamlarsyň. Sen toýa bararsyň-a? Hawa, nesip bolsa. Ýörälimi? Neme, meň barmaly ýerim bardy. Men bu gapdala gitmeli. Sen ýöräber. Sen maňa hiç zat diýjek dälmi? Wiý, meň bolup durşumy. Bagtly boluň. Bolýa. Sag bol onda. Sag bol.

Bagyşlaň siz eglenýäňizmi? Ýok häzir ýörejek. Hä, bolýa, bolýa agam, bolýa. Alo. Salam, tylla. Salam. Men Türk Şamangeldiýew. Hä, sizmi? Biz gürleşmeli. Aýdyberiň, näme hakda gürleşmeli? Gözel hakda. Gözel. Wiý Tirkiş salam. Salam. Gowmy ýagdaýlaň? Özüň nähili? Menem gowy. Sen bu ýerde näme işläp ýörsüň? Men seni idäp geldim. Meni? Eýgilikmi? Ikimiz gürleşmeli. Aýdyber. Mende bir hat bar. Özem seň ýazan hatyň. Meň ýazan hatym? O nähili hat? Şu gün Tirkişiň toýy. Men bolsa öýde aglap otyryn. Ýigrimi dört, on bir. Kimiň öneltdi? O hat saňa nirden düşüp ýör? Näme üçin aýtmadyň? Indi o zatlary soramak nämä gerek? Hiçden giç ýagşy diýipdirler. Sen näme diýip duranyňy özüň gürülýäňmi? Biz düşünişmeli. Men gitmeli. Gyssanýan. Wagt barka oýlanaýsaň gowy bolardy. Heniz wagt barka sen oýlanmalydyň. Sag bol. Meň toýum bolmady. O nähili? Näme üçin öýlenmediň? Häzir oň ähmiýeti ýok. Esasy zat meň toýum bolmady. Sen öýlenen bolsaň gowy bolardy. O näme üçin? Meň üçin Guda boldular. Bahym meň toýum.

Oh, Tirki Şamangeldiýew. Ýadyňa düşýän Berdi ol, Tejenegdemizde ýoldaş bolupdy bize. Ýazjy oglan. Hä, hawa, hawa. O şo-da şu. Men iş ýerimden rugsat alyp, Tejenege gitjek bolup ýola çykamda, maňa Kakajan we Berdi atly iki sany Göwni açyk ýigit sataşdy. Eý, goý. Bizmikä gaýby? Bilmedim. Hany yzyny okaýyn men. Berdi. Gitdik. Näme boldy-aý, näme boldy?

Bu hekaýadaky wakalar maňa tanyş welin, eýgilikmidir? Eýgilik nirden bolsun? Bahymyň toýy. Beh, sen näme etsem diýýäň? Hiç zat. Toý boljak bolup durka men näme edip bileýin? Ýör şu giýew boljagy tapaly-da. Ony näme etjek? Ýör o zatlar ýolda gürrüň berer. Meň bir etsem-petsemlem bar.

Begenç, näme üçin çagyrdyň? Gep uzaldyp oturmaýyn, men saňa aýtmaly zadym bar. Eger gaty görmeseň. Näme aýtmalyň? Aýtmaly zadym, meň öz halaýanym bar. Enem-atam seni, siziň maşgalaňyzy halys gowy görüpdirler-de, şol seni alaly diýdiler durdular. Menem olaň göwnüni ýykmaýyn diýip bolýa diýdim. Indi pikir edýän welin, men biriniň gözýaşyna galyp, bagtly bolup bilerinmi? Eger men ony unudyp bilmesem, biz bagtyýar maşgala bolup bilerismi? Göwnüň başga ýerde bolup, bagtyýar maşgala gurup bolmaz. Sen şu aýdýanyňa doly ynamyň barmy? Bar. Eger toý goýbolsun etsek, sen öýkelemezmiň? Bütin ömrüň öýkeläp ýöreniňden, şu wagt bir gezek öýkeläniň gowy bolaýmasa? Bäh! Tas meni bütin ömrüm öýkeletjek ekeniň-dä. O näme diýdigiň? Seň soragyň jogaby şu hatdadyr. Gözel, men öz enem-atamy razy etdim. Seňem eneň-ataňy razy etdim. Hemmesi habarly, arkaýyn bol. Meň toýumy alada etme. Ol hökman bolar. Gelnajymam hökman size barar, eger uýasy garşy bolmasa. Bagtly bol, arka tarapyny gör. Şu gün Tirkişiň toýy. Men bolsa öýde aglap otur.

Sen maňa saz çalyp beribilmersiňmi? Saz? Bäh. Geregiň saz bolsun, başyna mähribanym.